A dwi'n mynd mas i'r ysgolion gyda'r anifeiliad um, exotic, um, mini beasts a ymlusgiad, um, madfall, um, mamphibiad. A dwi'n mynd mas i'r ysgolion lleol, um, a ysgolion troer um, Cymru. Dwi'n teithio i um, lle fel um, Llan, Llan Samlet hefyd, um, yn gweithio yn ysgolion lleol yn Sir Penfro. Dwi'n dod i'r yym gyda yym anifeiliaid egsotig i wneud sgwrs amdanyn nhw, i roi cyfle i'r pobl yym o pob oedran i yym dal nhw a dysgu tipyn bach amdanyn nhw. Yym mae'n neis yym i'r pob yym oedran o pobl ond cael cyfle i danu a dysgu tipyn bach amdanyn nhw. Yym mae'n pwysig iawn dwi'n meddwl bod pobl yn deall shwt mor pwysig mae yym bywyd wyllt Sir Penfro a th- trwy dal anifeiliaid egsotic fel yym y chameleon yma yym pobl yn gallu um, meddwl a deall um, tipyn bach am yr anifeiliad um, yn Sir Penfro, um, fel Mini Beasts a Nadrodd a Mad Fall. Dyn ni'n mynd mas gyda anifeiliad um, Bywyd Wyllt y Môr hefyd a rhoi um, mini rock pool mewn dosbarthiadau gyda cranc a ser yn y fo a um, anemone

Dyn ni'n mynd mas gyda'r anifeiliad yn y car. Um, mae tŷ anifeiliaid arbennig da ni, um, ble mae anifeiliad yn byw. Um, mae gŵr yn helpu fi wrth cwrs, um, sa'n gallu neud e heb fe. Um, um, gobeithio yn y dyfodol, um, dyn ni'n cael um, anifail, um, o tŷ anifail arall, Ti, ti am i fel arall, dw i wedi dweud hwn yn, yn gywir, um, i gofalu am draenog, achos um, dyn ni'n gwneud um, um, draenog rescue, um, achos y, y ferch sy'n um, gofalu am y draenog yn y hwlffordd, um, Beryl, mae hi'n redeg um, ysbyty draenog Sir Benfro, a mae hi'n moyn am ddeol. Felly mae hi wedi gofyn i ni i wneud yr ysbyty nawr, so gobeithio yn y dyfodol dyn ni'n gallu cael yym tŷ anifeiliad arall i gofalu am y draenog. Tipyn bach amdani ni a fy taith, fy daith yym siarad Cymraeg. Yym dechreuais i yy dysgu yn 2009 yym achos mwy o yym ysgolion yym lleol yn wedi dod i'r yym byd tawel, aquarium yn yym Ninbych a Physgod, maen nhw'n moyn mwy yn Cymraeg, felly dwi'n meddwl bod yn well os dwi'n dysgu Cymraeg. Yym felly dwi wedi dechrau ers 2009 a yym dwi'n mynd mas ar y clonc mawr, yym dwi'n yym mynd i'r dosbarth. pan fi'n gallu achos gyda gwaith mae'n anodd iawn i mynd pob wythnos achos yym rhaid dod mas i'r yym clwb ieuenctid a pethau fel 'na. Yym dwi'n hoff iawn o dysgu Cymraeg ond dwi'n ffeindio'n anodd iawn yym i dysgu yn y dosbarth ar hyn o bryd so mae'n well i fi mynd mas i'r pethau fel yym Merched y Wawr a yym y cloc mawr a peth fel 'na.
Susan Kelly ydw i, and dw i'n enwebu Ginny Bett ar gyfer y Gwobr um, Parc Cenedlaethol, achos mae hi wedi dysgu Cymraeg a mae hi'n gallu cynnal nosweithiau um, dangos pobl bywyd morol um, Parc Cenedlaethol, Mae hi'n gwneud nosweithie dwyieithog os eisiau neu yn y Gymraeg. Ond dwi'n credu bod hi'n gwneud shwt gymaint mae hi'n wir yn haeddu y wobr.
Dysgu Cymraeg wedi bod yn pwysig iawn ac wedi helpu fi mynd mas i ysgolion a clwb arall o pob oedran, yym, achos mae'n helpu gyda yym pobl sy'n siarad Cymraeg, fi'n gallu rhoi tipyn bach o yym gwybodaeth am yr anifeiliad a'r enwau ac fi'n gallu helpu pobl dysgu tipyn bach amdanyn nhw.